Lysander Wood, Lisa tih an koh chu nu hlim tak leh then rualkawm thiam tak a ni a. Texas-ah chengin restaurant lun tak pakhat neitu a ni nghe nghe a. A tleirawl chhuah hlim atanga sumdawna lama tui tak a ni bawk a. A restaurant pawh an chenna khuaah chuan a lun pawl tak a ni nghe nghe. pasal a nei lo a, fapa kum sarih mi erawh nei tawh thung a, nuthlawi hausa te pawh kan ti thei ang chu. Fapa nei bakah fa thla riat mi a pai mek bawk a, a fa pai mek hi tunge a pa tih tuman an hriatpui lo a, Lisai pawhin tufa nge pai a sawi duh bik lem lo bawk a, a thian tha tak tak te pawh hrilh chuang lo. Sum lama harsatna nei lo avangin fa pahnih te lek lek chu enkawl sei lian thei turah a inngai a, amah pawh a inring tawk viau mai i. Fa thlariat mi a pai tawh avangin a dul pawh pawh a tha leng lawng tawh hle a. Heti hun lai tak hian Sapho khuan party te nau pakhat baby shower an tih chu an nei thin a. He party ah hian thiantha zual leh chhungkhat laina hnai zual tak tak an sawm thin. He particle te hian a tlangpuiin naute diaper leh naute pianghlim ina mamawh tur ang ang ten kengkhawm tlangpui a. Intihhlimna hun hrang hrang neiin naute lo piang mai tur chun lo lawm lawk te pawh kan ti thei ang chu. Lisai pawhin a fa pahnihna a nei tep tawh a. A nu ruahman neiin February ni sawm panga Sanghni leh panga zan khan Lisai Resort ah ngei chuan thian tha leh chhungkhat laina hnai zual tak tak te sawmin Baby Shower nei tur chuan ruahmanna a siam a, an phur tlak hle. Lisai nu leh thian te chuan Lisai leh fapa lo thlen hun chu an nghak thap a. Mahse Lisai leh fapa chuan rawn thleng thei ta hauh lo mai. Minute a liam a, darkar a liam hnu pawh chuan an la rawn thleng thei chuang lo. Lisainu mang ang tawh tak zet a, a thiante pawh chu ti bawk. Hlim taka hun hmang tura inngaih laiin an beisei loh deuhin Lisai leh fapa hmel hmuh tur a awm ta si lo. Lisaite nufa chungah hian eng thil nge thleng ta ang le? An nufa hian an accident ta em ni dawn? Lisai hian nau a vei thut anga, damdawiin lam an pan ta mai em ni dawn? Nge nia misual kut an tuar palh zawk? Zawna va tam em? Kan sawi zel ang. Darkar khat zet an nghah hnuah pawh a fanu leh a tupa hmel ala hmuh loh avangin Lisainu mang ang chuan an khua hospital chu phone ta ngawt a. A fanu chuan nau a vei thut ang a, damdawiin a pan thut a ring a. Mahse, damdawiin lama thawktute chuan hmanhmawh taka nau vei an rawn luh chuk chu kan hriat loh thu an sawi bawk si. A nih leh tawh sual tawh vanga damdawiin rawn pan an awm miah lem tia zawh leh pawh chuan chutiang an awm loh thu an sawi ta zel bawk si. Lisainu mah ang tak zet ta. Thil tha loh tak an chungah thleng nge e nih tih chu Lisainu rin dan a ni nghet ta bur mai. Police a phone nghal thuai thuai a, a fanu te nufa chu mi bo zawn ngai tiin an chanchin a hrilh zung zung a, report a theh lut ta a. A tlangpuiin puitling bo report a awm hian police ten darkar sawmhnih pali an nghak phawt thin a. Mahse mi tum hi chuan mipa naupang kum sarih mi lek a tel ve avangin Police te pawhin rang taka bawh zui ngai tih hruaiin hmanla nghal zung zung a. Hei vang hian investigator te pawh Lisaite nu fachenna in an thleng rang kher mai. Lisaite kawngkapui chu tha takin a lo inkalh thlap a, Lisai motor pawh lo awm lo bawk a. Engpawh nise Lisaite nufa chuan an in an chhuahsan tih a chiang ta phawt mai. Investigator te chu Lisai te nah chuan an lut a, an han en thuak thuak chuan thil fel lo engmah an hmu lem lo. Tukverh zawng zawng an en a, pawn lam atanga luh rukna awm ang an hmu zo lo bawk a. Tumah an lut ru lo tih a chiang ta viau bawk. A tawpah Lisai room chuan han en fiah ve leh ta a. Lisai room chhuatah chuan thisen ni awm tak, chemical hmanga tifai tumna hnu hma an hmu ta tlat mai. Lisaite nufa chungah hian a chhe ber a thleng ta mai em ni tih chu investigator te zawhna a ni ta. Lisai dawhkanah chuan a fapa tarmit a lo awm ran bawk a. A fapa hi mit a that loh em avangin tarmit tel lo chuan khua a hmu meuh lo a ni si a. A tarmit an theihnghilh tlat pawh chuan investigator te ngaih a ti tha lo hle mai. Chhuata thisen bua, hruk fai tawh, thisen tih la hriat si chu Lisai thisen ngei niin an hria a. Lisai hi amah in tipal ni ta se chu a thian te emaw, a nu tal emaw phone in a hrilh ngei dawn tih investigator te chuan an chhuih a. A nu emaw thian te emaw, tumah hrilh lo vangin Lisai te nufa chungah hian thil tha lo tak a thleng tih chu investigator te ngaihdan a ni ta. Investigator te chuan Lisai thian te leh a nu chuan kawm hmasa ber a, Lisai khan thinrimna eng emaw tak a neih leh neih loh te, rilru hriawmna a neih leh neih loh te an zawt a. A ṭhiante leh a nu chuan chutiang engmah a sawi ngai loh thu leh amah pawh hlim em em zawk thu te sawiin baby shower an nei tur pawh phur hle tih an sawi bawk si. Kan sawi tak ang khan Lisai hi an khua restaurant lun ber pawl neitu ni a, a sum dawnna pawh tluang hle a. Fapa pakhat a nei a, a hmangaih em em bawk a, Tunah nau thla riat mi pai mek bawk a, a nei hun tep tawh bawk nen, hei vang hian chhan tha tak nei lo chuan Lisai hian an khua chhuahsan a rinawm si lo a. A chhuahsan dawn a nih pawhin tu emaw tal chu a hrilh ngei ngei ang tih chu chiang reng mai si. Mahse tumana chanchin an hre lo a, a nu tak ngial pawhin a chanchin a hre bik si lo. Investigator te tan pawh tunah chuan khawi atanga chhui tan tur nge tih hriatthiam a la har rih hle mai. Investigator te chuan Lisai Doctor Pantrin chuan eng emaw taka hriat ringin an han be pawp leh a. A Doctor Pantrin lah chuan insawiselna nei loh thu leh a naupai pawh that thu a lo sawi zel bawk si. Hei hi thil awm dan a nih tak avangin Lisai te nufa chu tu maw takin a ru bo a Investigator te chuan an ngai a. Hnuchhui hna an ṭan chho dawn ta e. A nih leh Lisaite nufa hi ruk bo ni ta tak tak se. Engvai nge an ruk bo ngawt ang tih chu zawhna hmasa ber a ni lo thei lo. A chhan ni thei awm hrang hrang an han ngaihtuah a. A tawpah chuan Lisai fapa, Jayden-a pa chu ni thei mai ngem tih chuan ngaihdan a ni ta phawt a. A chhan chu Jayden-a pa hian a fapa Jayden-a hi enkawl ve duh tawng a. Lisai hian a phal si lo ang a, hei hian thil tha lo zawk a thlen thei tih investigator te chuan an hria a. Jayden-a pa chu thu zawh fiah vat ngaiin an hre ta a, investigator te chuan hmaan la nghal ta zung zung a. Jayden-a pa'n kawm hmain Lisai thian te chu thu zawh fiah leh hmasa phawt thain an hria a, Lisai thian te chu thu an zawt fiah leh ta phawt a. Jayden-a pa chungchang an zawh chuan Lisai thian te chuan Lisai leh Jayden-a pa chuan in ngaizawng rei lo hle a, in ngaizawng rei lo viau e ti lo chuan Lisai hian Jayden-a hi lo pai hman thung a. Hetia Jayden-a pai tia hriat hian Lisa-i chuan Jayden-a pa chu nei ta loin a then zui a, Jayden-a chu mah chawina enkawl zui ta lo ni a. Hei hi Jayden-a pa leh Lisa-i te inkara thil thlen dan an hrilh thei chu a ni. Investigator-te zinga pakhat chuan hemi chungchang hi sawiin. Lisaite nu Fakhei sangah hi chuan rinhlelh hmasak ber tur leh thu zawh fia hmasak ber pawl tur chu Jayden-a pa te ang hi'n ni ve hrim hrim a ni. Lisai hian hun rei tak an fapa chu mah chauhin a enkawl tawh a, hei vang hian Jayden-a pa hian enkawl ve duh tawh te pawh ni thei a. Hei bakah hian Lisain a fapa enkawl danah Jayden-a pa hi lawm lo ang a, a bula awm ve tawh turin a duang a, Hei hi Lisai chuan a lo phal bik dawn hauh lo tih hriat a, an fapa chungchanga an inhmuh thiam lohna hian thil tha lo tak a thlen ve thei tlat a. Hei vang hian Jayden-a pa hi a rang thei ang bera thu zawh fiah a ngai a ni, a ti. Investigator-te ngaihdan hi thil ni thei tak chu ni ve reng awm e. Investigator-te chuan Jayden-a pa phone number zun zawng hmu thuai a. A fapa leh a nu chin hriat lo an bo thu leh thu zawh fian duh thu an hrilh chuan Jayden-a pa chuan mak a lo ti hle mai. Chin hriat lova fapa bo thu hriat chuan a rawn thinrim viau mai a. A fapa chu rangthei ang bera zawng hmu nghal turin a lo hrilh let thung a. Tin, a fapa chu hmuh lohna rei tawh thu leh khawdanga awm daih thu lo hrilh a. Jayden-a pa awmna hi Jayden-a te chenna atangin hmelza sarih laia hla a awm a ni. Jayden-a le nu chin hriat lo an Bony pawh khan Jayden-a pa hi mel zasarih a hlaawm daih si a. Heti hi ni si chuan Jayden-a pa hi engti kawng mahin Jayden-a leh a nu ru bo tur hian a rawn thleng hman dawn lo tih a lang chiang viau mai. Hei vang hian investigator te pawhin Jayden-a pa chu pawi khawitu ni theihin an hre ta lo a. Tunah rih chuan chhui zui ngai lo zinga an dah ve leh ta phawt. An mi rinhlelh hmasak ber a fihlim leh tak si ah chuan Jayden-a leh a nu Lisai te chunga pawi khawitu hi tunge ni ta ang le? Ngaihtuah thiam a har ta hle mai. Investigator te pawhin beng sikin an han ngaihtuah vang vang a. A tawpah chuan Lisai hian thuruk hlauhawm tak, tumah hrilh ngam loh a nei em ni dawn le tih chuan ngaihdan a ni leh ta. Ni e, a hma kan sawi ang khan Lisai hian thuruk pakhat chu nei chiang alawm. A fapai mek chu tunge pa hriatpui tun awm lo a, a nu tak ngial pawhin a hriatpui hauh lo. Lisai hian a fapaina hi a zep tlat a. Hei tak khi investigator te pawhin mak an ti a. Engvai nge he thil hi Lisai hian a zep tlat mai le? He thil a zep tlat mai hi an nufa bo takna chhan nen pawh khan inzawmna leh inkungkaihna an nei thei mai ang em? Kan sawi zel ang. Investigator te chuan Lisai raitu hi a rang thei ang ber a zawng chhuak turin hmanla leh ta a. Lisai thian tha tak tak te bawk an kawm leh ta. Lisai thian te chuan an thiannu Lisai hian chutia serious taka ngaihzawng a nei awm an hre lo thung a. Mahse rai hma khan mipa pahnih chu ngaizawng ve tih an sawi thei thung. Investigator te chuan Lisai ngaihzawng hlui pahnih te chu chhui zui an ngai tih an hria a, an chhui zui ta reng bawk a. Pakhat zawk chuan chhui chhuak ta vat a, a hming chu Steven Barbie a ni. Steven Barbie hi mi smart tak, sumdawng hlawhtling tak a ni a. Lisai Restaurant-a tei lut zing per an zinga pakhat a ni a, mi fel tak niin a lang. A kohhran lawina pawh Pathian thu hrilh thin a ni a, a tul changin Police-a te pawh ṭang lawp lawp thin. Hetiang taka mi fel a nih avang te pawh hi nimahna, Lisai pawina dawr a rawn leng lut thin te zingah chuan a ngaina fal ang reng hle a. An inkawm ngei bawk a, kil kha tan pahnih chauhin an lo nui dun leh uar uar thin niin Lisai thian te chuan an sawi. Mahse Lisai leh Steven-a te hi serious takin an inkawm lem lo niin an sawi thung a. Mahse investigator te chuan Steven-a chu thu zawh fiah loh ngawt chu dik theiin an hre lo thung. Kan sawi tak ang khan Lisai hian fa pakhat a nei tawh a, a pahnihna pai mek bawk a, amah lo hmelchhe zawk zawk lo bawk nen, pawm lai nei ta lo nana na chu Betu a ngah ṭhin a. Amah Lisai ngei pawh hian amah Betu te zinga eng emaw zat chu a be chhe lem lo niin investigator te chuan an sawi. Hetia mi pa hrang hranga biak kual thin avang hian serious viau a lang si lo hian Steven-a hian a mipa biak thin dang te thik ang a, Lisai leh fapa hi ribo ta mai em ni tih chu zawhna awm thei tak a ni leh ta. He zawhna hi investigator te pawhin zawhna pawimawh tak niin an hre bawk a, Steven-a chu koin thun zawt fiah ve tan ta. Thuk zawka thun zawh fiah takah chuan Steven-a hi tlangval ni lovin pathlawi lo ni ve reng mai. Lisainen-a an inkar ten zawt a, an zawhna te changin Stephen-a chuan, Lisainen khan kan inkawm ngei hle a, amah kha nu fel tak a ni nghe nghe. Sawi tur ting chuan kan inngaizawng ve a, mahse kan la serious lutuk lem lo. Tin, Lisainen khan fa pai hma deiin kan inthen daih tawk nghe nghe lawm. Chin hriat lova fapa nen an bo tih ka hriat hian pawi ka ti hle zawk asin, a ti. Investigator ten Lisai leh a fapa bo lai vel khan khawiah nge awm tiin zawh pawhin Steven-a chuan a thianpa garage-ah bungraw hluian en fel thu a sawi a. Investigator te pawhin Steven-a thianpa chu be pawp ve nghal a. Ani pawhin Steven-a sawi ang chiah chuan a rawn sawi ve ta bawk a. Hei vang hian Investigator te chuan Steven-a thusawi chu rin tlak an ngai a. Lisai te nu fabo chungchangah pawh a inhnam hlawih lo niin an hria. Tin, Steven-a hian ama chena in ngei te, a motor te chu en fiah a phalsak bawk avangin investigator te pawhin pawikhawitu ni theiin an hre ta lo. Steven-a fihlim tak avangin investigator te chuan Lisai ngaihzawng dang pakhat chu zawn chhuah leh thuai an tum a. Carlo-a a ni pawn hmu leh ta thuai mai. A hming chu Ed a ni a, a ni hi musician a ni thung. Lisai hian sawi chhuak lo mah se, a thiante chuan a fapai lai chu Ed-a fa a ni an rin thu an sawi thung. Ed-a hi Lisai fapaina lo ni tak tak ta se thil tam tak thleng thei chu ni ve reng mai. Lisai hian Ed-a chu nei tak tak atan a duh si lo ang a. Ed-a lahin Lisai chu thlah thei bik si lo ang a, hei bakah hian a fa lo pai ve tawh bawk nen Lisai leh a fa chan ngawt ai chuan, Lisai te nufa hi Ed-a hian a dah tha ta mai em ni ang tih chu zawhna lian tak a ni leh ta. Investigator te chuan Ed-a pawh chu thu an zawt fiah ve leh ta ngei a. Mahse Ed-a hian Lisai nen intih thinrimna engmah an nei loh thu sawiin, an inthen dawn pawhin tha taka an inthen thu te a sawi a. Hei bakah hian Lisaite nufa chunga thil thleng chu pawi a tih thu leh a hriatthiam bik loh thu te sawiin investigator te chu Puian ngaihna lai apiangah Pui a hre loh thu te sawi tel ta zel a. A thusawi dan leh a chet vel dan uluk taka investigator ten an en chuan Ed-a pawh chu pawi khawitu ni theiin investigator te chuan an hre lo a. Steven ang bawk khan ani pawh hi chhui zui ngaiin an hre ta lo. Lisai nuna mipa langsar tak pahnih te chu pawi khawitu ni theiin an lan tak si lo ah chuan tunge hmeichhe rai puar nau nei ṭep tawh hi dah bo emaw, ru bo duh ngawt ta ang le. Chhui zui dan tur pawh kawng a bo rih hle mai. A chang leh investigator te chuan Lisai hian thuruk dang eng emaw tak zep a la neih ten ring a. Steven a leh Ed a bak ah hian mipa dang a kawp an ring tlat bawk a, ring dik tak maw. Hei pawh hi thil ni thei chu ni ve tlat. Lisai hian a thiante hriatpui hauh loin mipa tutu emaw lo zuiin a lo mutpui ve thei tlat a ni. Kan sawi zel ang. Investigator te chuan an chhui zel a, Lisai hian kawppui dang a nei em tih te chu zawn chhuan tum hmasak ber a ni a. Lisai thiante pawh kawm lehin eng emaw tal hriat belh an tum a. Mahse Lisai thiante zingah Lisai'n mipa danga kawp thu reng reng sawi theihin a awm ta si lo. Investigator te tan pawh han bawh zui zel dan tur a vang ta raih raih hle mai. Ni liam zel a, Lisai te nufa pawh dam a hmuh leh an beiseina a chuai tan ta hle bawk a. Heti investigator te rilru buai tak leh case chhui zel dan tur ngaihtuah an awm mek lai hian thulawmawm ang reng tak an hre ta tlat mai. He thulawmawm tak hi Lisai thian tha ber Holly hnen atanga an hriatal a ni zui bawk a. Investigator te tan pawh lawm loh chi ni awm lo e. Thuruk thenkhat hi zep hlen thei a ni lo an tih angin Lisai thuruk pawh zep hlen thei a ni ta bik lo. Lisai te nufa chu chin hriat lo an awm rei tak em avangin a thian tha ber. Holly chuan Lisai thuruk chu investigator te hrilh ta nge nge a. Lisai thuruk a puan sak tak chu Lisai fa pai mek kha Steven-a fa a nih thu a ni. Holly chuan hemi chungchang hi sawiin Lisai khan a fapai mek kha tunge a pa tih sawi ngai lo a, ka zawh pawhin a zep tlat thin. Mahse hun engemaw lai atang khan rilru hanna tak a nei tih a hmelah ka hre thei a. Hei vang hian kan pahnih chauha kan awm laiin a rilru hahna chu hriat sak ngei ka tum ta a. Zawhna hrang hrangte zawt kualin a harsatna tawh chu zawh chhuah ngei ka tum reuh hle a. Hemi tum pawh hian a tir lamah kha chuan Lisai khan engmah a sawi duh chuang lo a. Mahse tawpah chuan a fapai mek chu Stephen-a fa nih thu min hrilh ve ta ni. He thuruk hi midang tumah hrilh lo a, a nu tak ngial pawh hrilh lo, a ti. Hei hi Lisa-i thuruk a nih si chuan a hma a chhui zui ngai lo an lo ngaih, Stephen-a bawk chu chhui zui a ngai leh dawn ta. Holly chuan sawi chhunzawm zelin, Lisai naupa mek chu a fa nih thu hi Steven-a khan midang hriat a hlau hle a. A hlauh em em na chhan pawh tun hnai lawk khan nupui a neih thar vang a ni awm e. He thu hi darh vaih chuan an nupa inkara buaina a thleng thei tih Steven-a hian a hriat avangin engti kawng zawng pawh zep tlat a tum a. Hei vang hian Lisai chungah hian thil tha lo eng pawh thleng a nih chuan Steven-a thil ti a nih ka ring, a ti. Investigator te chuan rang takin Steven-a chu thun zawt fia leh ta a. A hma sawi tawh ang bawkin Steven-a chuan Lisaite nufa bo lai hian a thianpa nen garage-ah hnan thawk dun a. Lisaite nufa bo chungchangah hian engmah inhnamhnawihna lei loh thu a sawi leh a. A sawi ang hian a thianpa nen hnan thawk dun ngei bawk si. Tin, Steven-a hian a tul phawt chuan Lisaite nufa case chhuina kawngah investigator-te chu thei ang ang apuia inhuam thu a sawi tel bawk si a. Heti tak maia inhuam avang hian Steven-a hi pawikhawitu ni theihin a lang tlat lo. Beiseina sang tak nen investigator te chuan Steven-a chu thun zawt fia leh a, mahsen beise ngawt chuan thil a thleng zui ta lo thung. Investigator te chuan uluk leh zualin thil thleng thei hrang hrang te chu an han ngaihtuah leh char char a, thil thlen thei dan hrang hrang an ngaihtuah chhuak bawk a. Chuta an ngaihtuah chhuah zinga pakhat chu hei hi a ni. Lisai thiannu Holly khan Steven-a chu nupui nei thar hlim a nih thu a sawi a. Steven-a nupui thar hian Steven-a leh Lisai-te'n zui thin thu leh a pasal fa pai thu a hre chhuak ang a. A thinrim in sum zo lo hian Lisai-te nufa hi dah tha ta mai em ni ang tih hi a ni. Hei hi thil ni thei a ni ve tlat a. Investigator-te pawhin thil thleng thei hrang hrang an ngaihtuah chhuah zingah he thil hi chhui zui ngai hmasa ber niin an hria a. Steven-a nupui chhui zui tur chu an hmanla chho leh ta a, a ngaihnawm chho dawn e. Steven-a nupui chhui chiang tura hman lak chhoh mek lai chuan thuthar danglam tak an hre zui ta tlat mai. Khawpawn hmun fian rial laiah motor pakhat hnut si a nih thu an rawn hrilh a. He motor hi Lisai motor ngei a nih ringin investigator te pawh rang takin motor awmna lam chu an pan ta a. An va thlen chuan an rin ang ngeiin Lisai motor nge lo ni e? Motor chhung chuan han en a, Lisai te nufa erawh hmuh tur an awm lo thung. Lisai motor pawh chu uluk takin an en dik a, Mahse evidence tawngkai tur an hmu zo tlat lo. Lisai motor an hmuh hi thil lawm awm tak ni mahse, he motor ringawt hi chuan an hnu chhui kawngah a pui thui lo hle thung. Motor chahbi pawh motor atanga hla vak lo an chhar zui bawk a, he chahbi pawh hi an hnu chhui kawngah a pui thui viau lo bawk. Hmun fian rial taka Lisai motor lo in hung ngawt chuan zawn a ti tam ta hle mai a. Hemi chungchang hi investigator te zinga pakhat chuan sawiin Hmun fian rial taka motor kan va hmuh kha Lisai motor nge a ni tih kan hriat khan pawi khawitu chu rang takin kan chhui chhuak ngei dawnin kan hria a, a lawm pawh kan lawm viau hman a, mahse kan beisei ang ngawt chu a lo ni hauh lo thung. Motor chhung chu luk takin kan han dap kual a, kut inthlakna hnu hma pakhat mah kan hmu zo lo a, thisen far khat lek pawh hmuh tur a awm ta si lo a, hei vang hian kan hmu chhui zel na turah he motor hian min pui tam lo hle mai. Mahse eng tik nge emaw chuan pawikhawitu hi kan la zawng chhuak ngei ngei tho ang, a ti. Hmun fian rel taka Lisai motor an hmuh tak avang hian Lisai te nufa chungah thil tha lo tak a thleng tih chu investigator ten an chiang ta a. Tunah zet chuan Lisai te nufa hi nungdam a hmuh an inbeisei ta bik lo. Nungdamin Lisai te nufa hmuh inbeisei tawh lo mahse, an chungah nge thleng, tunge mawhphur tih chu zawn chhuah ngei a ngai si a. Investigator te pawhin Bawzui zel dan tur an ngaihtuah leh ta a, Bawzui dan tur erawh an van chho ta viau mai. Hetia beisei bo ang reng tak an awm lai hian Police pakhat hnen atangin phone call an dawng leh ta nawlh a, he Police siam Lisaite nufa bo zan khan a duty thu leh a zan duty chuan mi pakhat bal ang reng tak chu Lisaite motor an hmuh chhuahna atanga hla vak lo a hmuh thu leh thu zawhfiah tuma pan hnaih lai takin he mipa hi tlanchhiat daih thu a rawn hrilh ta nawlh mai. He thu hian investigator te beng a fer a, an hmu chhuina kawngah Rabi thar kaitir thei dawn em kan sawi zel ang. He police hian a mi hmuh pa chu a hmel a hmuh chian loh thu sawiin ramhnuai lamah tlan duh daih avangin thil dang han sawi zui vak tur a hriat loh thu a sawi a. Mahse police car dashboard a a video camera dah chuan engkim a lo record thu a sawi thung. He video hi investigator te chuan rang takin an en a, a hmel ang chiang lo mahse a pian hmang atang chuan Lisai bialpa hlui Steven-a ngei kha niin an hre ta. Heti hi nih si chuan Steven-a hi Lisai te nufa dah tha tu ni tak tak thei mai ngem. Mahse felfai takin Lisai te nufa bo zana a awm dan kha a sawi thei a, investigator te pawhin a thusawi kha pawm tlakah ngaiin chhui zui pawh ngai lo khan an hre tawh si a, engpawh nise kan sawi zel ang. Investigator te chuan Stephen-a chu thuk zawk a bawh zui ngai niin an hre leh ta a. A insawifiahna te pawh uluk zawk a bawh zui ngaiin an hre bawk a. Lisai te nu fawbo zana hnathawh pui nia sawi chu thu zawh fiah ve ngaiin an hre bawk a. Tichuan, Stephen-a hnathawh pui pa pawh chu thu zawh fiah tan an ko ve leh ta a. Stephen-a hnathawhpui pa hi hming chu Ron Dad a ni a. Lisai-te nufa bo zan khan Stephen-a nen enge an ti a? Khami zan khan Stephen-a chu bula awm tak tak em tihte an zawt a. Ron Dad-a chuan Lisai-te nufa bo zan khan Stephen-a nen garage-ah an hnan thawk a. Tlaivar deuh thaw a an thawh thu sawiin, Stephen-a khan thu dik taka sawi alawm. Khami zan khan ka garage-ah hna kan thawk dun a, kan hna kha laklawh deuh avangin kan tlaivar ṭep nghe nghe asin, Lisai te nu fabo chungchangah hian Steven-a hi mawhphurtu a nih ka ring lo, a ti. Rondette-a thusawi hi investigator te chuan thudik niin an hre thei tlat lo thung a. Zawhna hrang hrang zawtin thuruk eng emaw tak zawh chhuah ngei an tum a, a tawp lamah phei chuan an awki pawh a sang ta hle mai. Heti chung hian Rondette-a chuan a hma sawi ang tho khan Steven-a nen tleivar deuh thaw hnan thaw thu leh Steven-a chu pawi khawihtu a nih theih loh thu sawiin a la ṭangna hle a. Heti reng reng chuan an indawp chhuak zo dawn a an hriat lo avangin investigator te chuan an tactic an thlak ta a. Lisaite nu fabo zan khan Steven-a chu bal taka kawngpui ah kal lai police car-a video camera in a lak fuh thu leh police in thun zawh fiah dawna tlan bo tak daih thu te an hrilh ta a. Heti chung pawh hian Rondet-a chu a la tangna hle thung. Heti taka ṭan nat avang hian Lisaite nu fabo chungchangah hian Ronette-a hi a inhnamhnawih ve ni thei mai lo maw? Investigator-te chuan vin ṭhek ṭhawkin zawhna an zawt chhunzawm zel a, Ronette-a pawh la ṭangna viau zel tho mai. A tawpah chuan investigator-te chuan an laptop-a video chu an hmuh ta nge nge a. Steven-a ni ngei tih za a za chiang fak bik lo mahse, a pian hmangah Steven-a an em avangin Steven-a ngei a nih thu sawiin Ronette-a chun dawp leh ta a. Video hmuh chiah chuan Ron Dad a awm dan chu danglam ta dawr mai. Hei hi remchangah hmangin investigator te chuan Ron Dad-a chu sawi thai pah deuhin thun zawt zui ta zel a. Tha taka thudik a puang lo nih chuan Steven an hrem ang tho a, hrem ve a nih tur thu an hrilh ta bawk a. Tunah zet chuan Ron Dad-a pawh ṭang rei thei ta bik lo. Hremna pumpelh theihna tur a nih chuan thudik a puang chhuak ve ta nge nge. Rondette-a chuan, A nih thudik tak ka hrilh che ung a, ka chungah engmah thleng ve suh se aw, thudik chu hei hi ni e. Lisaite nufa kha zanah chin hriat loin an bo a ni a. Khami ni khan Steven-a hi Lisaite nah keimah ngeiin ka va thlah a, ka hawsan leh mai a, eng thil nge thleng zui ta ka hre hauh lo. Mahse zanah Stephen-a hian min rawn bia a, khaw pawna awm thu leh a bula hmanhmawh taka kal turin min rawn ngen a, suah dur keng turin min rawn ti bawk a, a tir chuan kei pawh ka bo ang reng khawp mai. Stephen-a sawi ang ngei chuan a awmna lam panin suah dur nen chuan ka tlan phei ta a. Stephen-a ka va hmuh chuan kawng sira Lisai-te nufa lo mu hlawm reng chu ka hmu ta a ni. Ka hlauthawng lutuk chuan ka tlan hawsan leh nghal a, Lisaite nufa kha khawiah nge phum tak pawh ka hre zui ta bik lo, a ti. A thianpa berin Steven-a chet dan chu chiang takin sawi mah se, Steven-a chu man ngawt thei a la ni tlat chuang lo. Lisaite nufa ruang chu hmuh chhuah phawt a, doctor ten an en dik hma chu Steven-a hi amah in puang te a nih ngawt loh chuan investigator ten kut an la thlak ngawt thei bik si lo. Rondet-a khan Lisaite nufa kha khawiah nge Stephen-a na phum bo a hriat bik si lo avangin a hretu tur awmchhun chu Stephen-a chiah a ni si a. Hei vang hian investigator te chuan Stephen-a chu na taka dawp a, amah in puan ngei ngei ngaiin an hre ta a. Tichuan Stephen-a chu office-ah thu zawh fiah turin an ko leh ta a. A hma lo tih thin ang bawkin Stephen-a chuan investigator te thu a awih hle a, an zawnate pawh tha takin a la chhang ta zel a. A tir lama insawi fiah na ang bawk kha tun tumah pawh Stephen-a insawi fiah na chu a la ni ta tho mai. Mahse investigator te chuan zep ruk a nei tih an chiang tawh a, a hma lama thuan zawh ang ngawt kha chuan an zawt ta bik lo. Stephen-a chu inpuan ngei theih nan tactic hrang hrang hmangin thun zawt a. Mahse Stephen-a erawh a inpuang duh bik hauh lo. Tisuana tawpah chuan an laptop-a'n video bawk chu Steven-a chuan a entir ve leh ta a. Hetah zet chuan Steven-a pawn sawi tur a hre ta hauh lo mai. Investigator-te chuan Steven-a chu engkim zep nei lo a puang mai turin an ti leh ta a. Steven-a point atan tawnngaihna awm dawn tawh lo tih hriain a thil tih dan chu puang chiang ve ta. Steven-a chuan thil thlen dan sawiin, Lisa-i kha ka fa pai angin a insawi tlat a, ka fa ni lo tih ka chiang si a. Ka fa anga midang bula sawi a, ka nupuiin a lo hriat vaih chuan kan nupa inkarah buaina nasa tak a thleng dawn tih ka hria a. Inthenna hial pawh thlen phah mai thei. Hei vang hian Lisai hnenah kalin ka fa nih loh thu vawi tam tak ka hrilh tawh a, a ni lah chuan i fa nge ni a ti ve tlat bawk si. Ka fa pai tia sawi piah lamah hian a fa lo piang tur chu a enkawlna sum zawng zawng tum sak turin min la phut zui bawk si. Ka tan hian a lu hei thla ka sin. Ka fa ni lo tih ka chiang bawk si. Naute lo pian hunah dna test ngei turin ka ti a. Dna testing ten tih hnuah chuan ka fa ni lo zia pawh chiang viau tura ka ngai. Hetia thu rawn ka pek hnuah Polisai hian ka fa pai anga insawi a la tum tlat a. A fa enkawlna tur sumpek a phut zui bawk si avangin an inah ka va kal a, tha taka va sawipui ka tum a. Mahse Lisai khan ka thusawi awi duh tlat lo avangin kan inhnial buai a. Kan awki sang zel a, a tawpah ka thinrim in sum thei lo chuan Lisai hi ka that ta mai a ni. A fapa Jayden-a khan min lo hmuh si avangin a sawi chhuah ka hlau a, ani pawh kha ka that zui ve ta bawk a ni, a ti. Steven-a hian Lisai-te nufa phumna hmun pawh a hrilh zui bawk. Tunah chuan Lisaite nufa chunga thil thlen dan leh a mawhphurtu chu chiang ta. Stephen-a chu mi pahnih thah thubuai siam sak a ni ta a, capital murder thubuai awrh chi rinthiam lo chan tir a ni a. Court chuan dam ve reng tlakah ngai lovin thi turin a chung thu rel sak ta. Tin, a thianpa Ron Dad-a pawh court hian a zuah bik chuang lo. Stephen-a kha a lo pui ve tingtang avang leh Investigator te hma dawt a sawi vangin kum sawm tang turin a chung thun rel sak ve ta bawk. Hemi hnu hian thil mak danglam tak pakhat Investigator te chuan an hre chhuak leh ta bawk a. Chu chu Lisai te nufa ruang an lak chhuah hnu khan Doctor ten an en dik a, a fapai mek chu a dna an test ta ngei bawk a. Test result atanga lan dan chuan Lisai fapai mek kha Steven-a fa lo ni aw zawng lo. Thil pawi zawng zawng tur a pawi zo tawh si a, Stephen-a thinrim kha lo insum se, Lisaite nufa chungah khan kut lo thlak lo bawk se, engkim rei lo te a fel mai tur a ni a. A thinrim a insum zo bik si lo. Insum zo se chu nupui nen hlim takin an khawsa zui dun anga, Lisaite nufa pawh hlim takin an la awm dun ngei awm si a. Mahse engkim a nih tur ang ang a ni zo tawh si.